Amore amiyoro kwana kar mi jolo yin kaneno yup me loga nge mo chwe nyakan e won luo television en to kong wachak neno wiye madier wadugu chen ne tin ni chen ariyo neno dwe apa wiye abichel me dwe miya abichel bene e mwaka alib ariyo piero abichel wanen kong wiye madiero

Ladit maloyo lokom RDC makitiko ilobo Uganda kany man Reverend Sister Mary Grace Akirori Chengbaraja owaye ni mono diji ma yachulo mego chakwe doko lok mano yori to ken yang kwene kama pewa tiye kendo an mapol nyingi odong' woko woko pe gicoyo nyingi me nongo cent ki bod gamente ite yup me restocking ma kimiyo ye ciling milion abic abic lok man obino mulupe kok mapol matika ni mono nying dano odong' woko woko i yo ma acel ma gicoyo nying dano Kar bed ni mono kiyer gi ngikin nga weko non konyi te yup pagamente ma kichako i kare me bit kwi i mwaka ni eni. Wanen kong report i kom lok man ki bot Christopher Nyeko en obedo tye i Nue district kama dokta man gigolo ki ye i lok kom kwedo koco nying dano i te yup me restoking program.

Eloke bor kachoke sister kiroro waiti kiluoro matek ripoti kom cham chal tika titwale kibolo tela mai district man kamba ne kok mapol tiye ne mondo tij mokene magamente ma tij magamente choyo ye dani pole kimiye bor ng'at madong miyo chente madit loyo mewilo en dog tich moni. Eno wano bed ni mon kare me tela eni pe dong tye kit nino nyo nur ma kendo tic mere giti matek kun nongo kilweny i kom cana kom cam cana ma en bene okwango kede lok dog president Yoweri Museveni. I kom yub me resto ki nyo culo dyangi pa dano sista kiroro waye ni mono RDC man dijo myero guti matek me kwedo ka ce peko obedo tye nyo nyo ma kitiyo kwede me coyo nying dano-ni onyo bene jami mukene mapat obedo tye wek nying dano mapol kibayogi woko wek pe kicul gin en ite yub ni eni. I Nwoya District, dano miya acel pi dek angwen ni i kom dano miya abic pyera abongwen ma kicoyo nying ki i parish pyera angwen ni angwen a nying kiweko gin woko tye kelo lworo mapol ni dog paci madwong Gubukeng nongo cente man. Ka Omenwoya District, Richard Madete owaye ni mono dano miya angwen piero abich ki abichel nying gi giroyo dok bene ki keto maber gubene ocul en ki bot gamente. District man oketo ciling billion aryo tone abongwen i mwaka lim ma tye ka tum eni me konyo dog paci miya abic pyera bongwen en aye yub me restocking Ka mano bomiye kony bo dano mapapat ka miparo ic achiel achiel notiye nyig paci pye apar wiye adek. Won kom me Nwoya District Patrick Okello Oryema owaye ni mon okawo myero oti kacel ki office of Prime Minister wek kine ni kityeko lok i kom peko man.

Be wan Luo Television Kinwe District Christopher Nyiho. Jangamente madoro loko ngamente metedero teko yabo yo achiel me kube me tute me yubo rome gwok len sita biro make yabo gin nyen ni komalo man lobo Uganda oluni yo man tik mir me kelo ka achiel luno apart ma gitiyo e kom loko gwok len wako ti ka achiel ka ben gule tam yo achiel loko gwok len ka ben apart ma ti siti madongo make chimo gi make yabo gin nyen I lobo Uganda kin mwaka pud peya o apani, ludiro me gang kal man gitye ki gen ni mono man obokonyo matek cobo peko me lim ma kiketo i lok kom gwoko lengo ki dong bene coko yugi ene citi magi madongo ma tye i lobo Uganda. Ismail Jacob Jones ki luripot i kom yub man ket ma obitiyo kwede dong bene obokonyo citi ningo i lok kom medo malo rom me gwoko lengo i boma magi madongo ni. Ministry me Local Government otyeko kati ka tic ki lutela ma i city abiro ma kinyayo gi nyen i tute me neno ni meno city magi obedo maleng labongo yugi iye i kom kare ma ludiro ma gua ki Ministry me Local Government gitye ka wot city abiro ma kiyabo gi nyen me neno kit ma giromo kupe kede i kin lutela me city ki dong bene dul ma kitimo biacara i city magi Julius Maserga, Principal Urban Officer ma oa ki Ministry ma neno gamente me tedero i Department me Urban Administration en tye ka telo dul man. Ministry of Local Government working with UNDP in the industry establish a, eh, a platform called multi-stakeholder platform. This platform will bring together all the waste management actors

Ministry kikome be obino. En owegwa ba be obino ka tich kwedwa. Wan watie ki joma gitika konywa chalo private uh, company. Ka wanoto chingwa ka achiel bibedo yo maber we kara dano ng'e ni tichgi wan be wang'eyo yan private uh, practitioners in watika mero gi tutwal ni uh, these private collectors ka gubino on board ka gubino kacel kwedwa bibedo tic mayot wek kara kemme ki dano ma pe tye ka mito watye ki jam jo mukene ma keto yugi mutoka bolo i teng yo wek kara wange in itero yugi ni kwene Ento Lubanga onyuto lworo matek twal i kom cente ma giketo i lok me coko yugi. Ah, cik ma walwongo ni the Public Health Act no miyo ngec ni cik pa glass ti no giketo ki i wi wall fence ma ti wall eno ni ti mi konyi cik onyo ni pole dong dano dong kelo ata challenge mudong madit ma lo weng ti glass ma kwangeyo ka me tere ki ma aryo ah, gaa macalo radio ma ka otony tv ka otony yugi eno ni caro kwene walwongo ki lamon ni e-waste

Alip pyerardek wadek me yugi i dwe ki dwe. Gulu City tiyo ki cente makato milion pyerabic me coko yugi dwe ki dwe. Ismail Jacob Jones pi One Luo Television i Gulu City. Apoyo dotol neno report moa ki bot Ismail Jacob Jones. Ka wadire kwa niya pari mo matiki peko me towa man Reverend Simon Peter Omuno ma orwenyo woko wae i mwaka alip rika boro do weko woko dog tic ocako tic mukene med ne ni lokwo pa bulu ma giti area ma gin kwo yini padi Omuno mwaka ne pier abiro ya boro i kar man kwo ya Rumap Village ar mati ya boko parish man ya Dugu sub county Ikwania district kuno en ng'e niang' ni mono peko dong tiye ochako tic me cwero kupo bao ma kiti kon ka yupone i rwoto miyo carpentry dok giti ki dan kacel bul ma karo pyera bici kar man guno tic ni wok ki bot padi ma wangi peni lacoc mamewa man solomon okabo olimo padi simon omuno en kele report ki ya dugo sub county aloko loko matitime kum kuo kabul ni wok ki kin ma padi man ocawo Kare bed ni en tika kwo king'olo mit owang'. Chawa bor me di wor anino mit waki. Awela me kok kukuduru kukuduru. En ame cho Reverend Simon Peter Omono me wero dok tichere me kubukere go yubao i workshop ere me rwata miyo carpentry. Ame tiya dihu town council i district me kwania. Reverend Simon Peter Omono atawang'. Mohapira biro wi aboro.

Achako mwaka aluf mia achiel mia abong'wen ni piero abiro wi ang'wen yung e yan high school tenung'o ni beda beda tek dwana ti tako goyo akere tung akere kere lango te goyo jo wilo tana naja ciling adek te bedo wot kede mo mot piero abiro wi ang'wen piero abiro wi adek piero abiro wi ang'wen ajo te kobe ni akwang kanisa

Ogero kanisha piero abichiel wi abich. Ochuohuru chuny lwak apol. Onwongo baro gole. Jotiya jog me lak ariyo ariyo, lak adek adek. An are koni, gin atye ba. An abino kan i jiri, lewiny maka kan dok abed abongo nya kan. Te tero, meja kodi meja no, omega. Ame langeri tye kaka keto Baibuli, kaka keto cim, kaka keto cim udong ti piny kan wiye mal kan te bedo plat. Aro tero man te wero lak adek ki tutumiya piero abic. Chieng' to wer kanisa. Malaki sura adek tieng' abichiel kobo ni miya achiel me apar bo Ruoth Obanga. In igalo kore ti chero Obanga, Obanga ti ada. Ka ikeri oda, me chiemb beri oda. Konya an me kubo jiri yakina jo. Tek total me naga donyo wang pichu ama no dang pejo tata wang itiju ti ching dira ngwa ma ini tiu kede Itiche me bao ni apap reverend. Science me ching eno mi ana tiwo. Bala bao ni ene ana peke de purri. Edo kana me tunge yu bora bao ni mani inchi da bongo ene ene. Apara boro ene. Pira biro ene. Pideka bichi ya ene. Eka man pideka bongo ene. Tiyo kedi inches adek Meda bongo en bera para riyo. Mezi mena na wuru kereno. Aya, riya ka ti ya dama dano. Naka ini loku riya ka ya ya dami wi ni loki. Sinyo wu mako ni nu en kwa ni mako. Tini wuri. So, ate bedo free. Pien memory na tia a bera konya. Ka ini kobo kera. Wia pe wili kopa ini kobo. Kadi mwaka kiel, kadi mwaka pa. Miana ti free kede tic me cing. Omono ti uja mapol ni be ti cing. Kana ti ukara be chini no miana wilu chem pacho. Ayeko gali me ti me yeko me pi. So mi kwana ti ayor. Kana kuna wera beri koyo kana kwa yo ginoro kana ti wana wera ginoro. Aya Gertrude Jimmy nota Reverend Simon Peter Omono. Otechulo kwano tiri wa kun yai ticheni kita pata wa no tiu kwa pia no lara ko pote na kwa. Ticheni temi wa kolo kwani tiri wa otiri wa tekwan techulo tiri wa senior na otiri wa tekwan manga skene tu bela skari tichilo jira na to kene ti tiche ba wen huwa ti tiche me ta papa ta papa kom. Ti ano kero bela puonj

Reverend Samuel Peter Omunu onyuol lendo piero abich me dwe me apar i mwaka tutu mia acel mia abong'wen kede piero ang'wen wiye aboro e wang tic edihe Aboko Parish i Gombo Laduhu. Reverend Simon Peter okwano kilac acel naka i abicel i mwaka piero abic wiye aboro naka piero abicel abong'wen aduku Full Primary School. I kom kare man aduku Boarding Primary School i mwaka piero abicel abic kede piero abicel wiye abicel.

Te kwano tic Obanga i Mbale City i mwaka pyera bongwen abic na pyera biri wiye abicel. Obini wiru Simon Peter Omunu me doko dikon i St. Augustine Church Lira i nindo apar wiye bongwen dwe me apar wiye aryo. I mwaka pyera boro nono ote wire me doko Reverend i nindo apar wiye bongwen dwe me apar wiye aryo i mwaka pyera boro wiye adek i Boro Boro i Lira City. Reverend Simon Peter owee tic Obanga i mwaka pyera boro wiye abicel. Amuta mo kweda tut Pe wan luo television. Solomon Okabo, Ikwania district.
Kiarua district man ni West Nile dul ma kichako me lweny i kom tuo Ebola man kilwongo ni task force iti nongo peko i lok kom madire nyo bene lor wak cuk man kiker ni obedo alora niya ki lobo DR Congo wek nen kijuko nya pa tuo Ebola padoko kiyo binwa e lobo Uganda gen wani mono keto kabero ma nye moko tye pa two ma kilwongo ni mono bundi bujo ebola i lobo Uganda peko ma mege ocakke pien dano ma kikongo pe gilubo cik ma ikero me joko en nya pa two ebola ni wok kiloro wok ocuk Lakony kor DG me Arua District Dennis Okwai jawoko ma tye DG kikome ento pe lakony kore owaco ni mono gikat ki cik ni mono cuk ko bedo aloro wek kijuk kit ma dano donyo kwede i lobo Uganda wek bed ni kido tye pa dano ma kidong niya ki lobo DR Congo weko joken bino pa cwe Ebola i Arua district gin waye ni mon man tye lokke doko peko pien dano ma ki DR Congo pe gilubo cik man oweko tye kelo nyabo bot lumemba mapol pa dul ma kikero en me kubo kin lweny i kom two Ebola i Arua district Robert Adiga tye ki ripot ma obiro doge i lokom kubo dog lweny man ki Arua district. Jalup ODG me Arua District Dennis Okwai Jawoko ma tila a memba me dul ma iker me lweny kom two Ebola owayo ni kare bed ni mono wang boda mony aye loyo loko lok man tye doko tek pien pol dano ma a ki idyere kongo cuk gi pud tye twolo ma weko keto tyeko i tic tye ka medde doko tek cawa ki cawa.

Ladit ma loyo tet yot Kompetitioni district me Arua Dokto Geoffrey Orijabo oen Uganda ti yele matek me juko nya pa two man dok bene cuk ma tye i kabedo man lwongo dano mapol me bino niya ki DR Congo oweko bene dong lweny i kom two ni tye ka lokke doko tek mere pien cuk ma tye i wang boda tutwalle but DR Congo

I've forgotten the place. Aliba. Aliba, yes. Possibly the market should be operational now because ours is off. Aliwa en mono man tiro morom ke ng'o ma otime kar me lwenyi kom tuo COVID-19 onyo korona ma ono chok me Uganda ke loro ento ma yung bo DR Congo beru tuolo oweko anyuol Uganda ke cer ka wilwe Congo oweko ke dugo ke tuo i kin gang. Kare bet kameno Doktor Ronald Miria Ochatre ma tye lakony ko komishona i lok kom gang kal me yot kom ma poko lok angeya i te gang kal me yot kom owaco ni mono onyamo lok tye woro anyim ki lutela me DR Congo i kine bene tye lucung odwa ma tit tit kacel lutwal wek nen ki konyo kor lweny kacel lobo aryo ni gulweny ducu i kom two Ebola.

Ebola oporo i lobo dyere kongo eko onyango ne i dyer ki dyere me jami abic i mwaka man ka dong i nino apar wiye abiro me jami abic dul me WHO omoko ni olokke odoko peko ma poto atura it wi lobo kulu. Uganda ni cakke i nino apar wiye abic me dwe me abic nyo kwede tin dong omoko pi tye pa two Ebola i kom dano apar bongwen i kom meno apar wiye angwen gua ki i dyere kongo.

Kawawe olobo Uganda wakar wok memed bene kom en ripoti kom lweny kom tuo Ebola. Dul makiluwo ni mono Red Cross kowa ni mono tuo Ebola fut pa ya oichuni gi koe matinya kwere kindano diara Kongo kuni. Dok bene luor gi chino maro tero mwaka makara chele. Ka wek itiek lweny kom tuo ene. Ladit moloyo dul me Red Cross en eman ikabero mati kiti dor me lweny kom tuo Ebola. Ladit Bruno Mito no wain mono lweny man put pa ya o bene chunye kom ke mete kar kwer kar meno. Pene tike gen ni mono tuo Ebola pur ma mete ruom makaro ket mati kwere kar mani. Ikeno mwaka chil mati kabira nyim kadong chako lo piny en idiyara Kongo kono. Wanen kong ripote ni kipere tere duju mana e yup melo ka ng'e mo chwiny itika nene ki wan luo TV. Malupe ki lok pa dul me Red Cross i tyen aryo tye ni gin owaco ni mono mar otero mwaka acel ma pud nongo pe ya kityeko lweny i kom two Ebola dok bene tye pa two Ebola i DR Congo Pe ya oo i ducu ni kome me nya pa two man pien ni kitye ki gen ni obi medde kato ka ma tye iye i kare man ni ka dong cako dok piny mot mot. Nicakke ni dapar wiye abic me dwe me abic i mwaka man ni dyere kongo me ka yaro tye pa two Ebola dong ki moko ni omako dano miya aboro ki aboro miya acel pyera bungwen wiye aryo dong guto ma lube ki te buk pa dul me World Health Organization man WHO. E lokke ki bunia ma tye bongo madit me Ituri i kony malo me konyaw man me Dira Congo, ladit pa dul me Red Cross owayo ni mono gitye ki lworo matek ni mono two man pwod pe ya obutum kombiti. Bruno Mikon ma tye ladit ma loyo tic pa dul me Red Cross International en ni poro pa two Ebola man owado bolo co lok ange ki i Geneva

one year before to to to to end. En Bruno owani mono kut cwiny poro pa two Ebola dong pe bor ento pud peya gioye te loka Lamerika yubbe maber karo rwom me yubbe ki lweny ma kitye tic kwede kare man i kom Ebola Bundibugyo. I nge poro pa two man i DR Congo dong bene omeyo o i Uganda omako dano apar abongwen oneko aryo. Apart ki meno bene kadi bed ni mon otwene do oket tye i kin pwony ata, lutic pa Red Cross bene tye ka kemme ki aun ki alany ki bot dano mapol ata i dyere Congo kunu pien polgi pe ye ni two Ebola tye two ada dok bene ki keto tim mogo kadi wa goyo dano nyo bene yet maraco i kom dul pa lumiyo kony ma a ki bot dul me Red Cross.

E loko angeye ma mako biacara lufu ma gitino ngo konyo te yub me PDM nyo Paris Development Model ki Arua City guno gumo ken manyen me gamo jami ma champa leyi man ki gamo me limden ka dong gidwoko cente ne mot mot

Yiik mira achiel en e jumi en e judo fur mi pidi e maromo apar abich ni kila loka loka igi makwei. Joseph Olupot mutie jawi Rwahi Investment Limited maneno wi kami regu kodhi ya Rua City ugonyu batien kony ene kumae. We are running these things in two sectors. There is one which is farming

Tutwalle pi teams ma a ki Lango ki Teso pien tim me lobo acholi mo keken dong pe i tuko man ni cakke ma pa Bo United Women Football Club oa woko ki i tuko man kono Inoni ki Soroti City kono tuku obedo kin Ateke Women Football Club kacel ki Lira City Queens ka ma tuku meno tum woko gol acel i kom nil kun Lira City Queens gin gutono Ateke Women Football Club

me Uganda Christian University. Tuko bene obedo tye i Kampala kun Uganda Revenue Authority Ladies gin gumake kacel ki tim ma gilwongo ni Presidential Initiative on Skilling the Girl or Boy Child ma gilwongo ma cecek ni BISGBC Queens. Ino i tuko meno kono, Uganda Revenue Authority gin gucanyo BISGP GBC Queens gola bic i kom acel kun Elizabeth

Odino Toro Queens golo ari i kom tong gweno. Inongo ngat mubedo ma mutuko maber loyo i tuko meno en gilwongo nye ni Kemigisha Mercy latuko pa Shi Kasese. Inongo tuko kono i kin Ateke Women Football Club ki Lira City mutum woko acel i kom nil kun Lira City loyo ni. Inongo ni Atiam Elizabeth

i tuko meno kono i wi meca me pyem meno i nongo ni U- uganda christian university lady cardinals kitye ka telo tol matek tutwal matek tutwal ki bull women football club kun uganda kun uganda christian university cung i namba acel ki points pyero aryo wiye acel ka ngat ma lubo kogi aye bull women football club ma cung i ngegi ki points apar wiye aboro i nongo ni lira city queens dong gumedo point gi bene odoko apar aboro kun bull women loyo gi goal difference keken ka dong tim mukene ma cung i ngegi aye ateke women football club i kin Tim mukene ma gitye i pyem meno, lok ange i kom tuko i Wan Luo TV, David Magere.